Tū te manawa ora ki a Ranginui e tū nei, tū te manawa ora ki a Papa e takoto nei. Tū te manawa ora ki te whai i a au ki te ao mārama, he ao mārama. Oti anō rā ki te kāhui ka hupu rā kua rere atu rā ki te ao wairua e ngā mate uua o te wā, ka poto moe, moe, moe mai rā. Koiti anō rā ki a tātou ki te kano i ora ngā uri i a rātou, mā, ka ranga mai rā tātou e ngā pou, e ngā toko, oti anō e ngā ware kōrero, e ngā ware a mauri ora, tēnā koutou. Koia anō tēnei ko te kupu o te uru, kua tū ake nei i tēnei wā, oti anō ki te tataki i ngā kupu kōrero ki a koutou, me te taunaki ake, te tūtautoko ake i ngā pūrongo i puta mai ai i te reo o te uru i tēnei wiki tonu. Kaua, kaua aka rā tātou e uri kē, engari ko te taunakitanga oki, Nā, e ara mai ana i ngā reo irirangi e toru, koia tērā ko te reo irirangi o Te Kori Mako, Taranaki, te reo irirangi o Wanganui, tae noa atu rā ki te reo irirangi o Rangitāne, kia ora e Pem, e taunaki tū i tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā hōtaka me ōna pūrongo. Bueno e te iwi, tēnā mai koutou katoa. Ko te pūrongo tuatahi, i tākea mai ngā kōrero me ngā whakaaro nō tēnei o ngā pūrongo nō te takiwā o Rangitāne. Arā, ko te reo irirangi o Rangitāne tonu te kaupapa. He reo irirangi kua roa nei e tū ana e pāpāo ana i āna kupu ki te waiao ki te ao mārama. He tia anō rā, ko te ao o te mati iko tētehi o ngā kaupapa e tino kaingākau nui ana e ngā kaimahi o tēnei o ngā reo irirangi, te reo irirangi o Rangitāne. Ko rātou e kuʻu nui ana ki roto i ngā āhuatanga ki ngā rauanga o te ao rorohiko, o te ao mati iko, hei waka koi, hei waka pakari, hei waka pūmau, i te pāpāotanga o ā rātou nei hōtaka, o ā rātou nei take, o ā rātou nei kaupapa reo katoa ka puta i a rātou ana i tēnei o ngā reo irirangi. Nō reira, koia tēnei, ko te pūrongo a Tima Hēmi te wai ake nei kia tahuri ia ki tātou ki te pūrongo.
He hīkoinga ki runga i te ara tika. E āhei ai tēnei reo irirangi ā-iwi te tipu ake i ōna pūkenga matihiko hei whakapai ake i tōna tiaki i ngā iwi o Rangitāne. And it's part of our journey is our history going back to when Whā Tonga first arrived but now we have modern technology where we have the ability to a share things live and to develop archives and that for the next generation. E whakapono ana Te Tumu Whakarae o Rangitāne a Danielle Harris ki ngā pūkenga o ana kaimahi me tōna whakapae mā rātou tonu te reo irirangi e kawe ki te ao matihiko o te ināianei.

He nui ōna wheakotanga i te ao pāpāho anō hoki. Mā ōna tekau mā rua tau i te reo irirangi, ka whai hua te reo irirangi i ōna māramatanga i roto i ēnei mahi mō ngā tau kei te eke mai. I've been in radio since I started way back in 1996 where I worked on Ski FM in Ohakune, was only there for about a year and a half but in that time we were still using vinyl records, CD players and basically your song rotate was

Kua kitea e ia i te tiputanga mai o ngā reo irirangi Māori i roto i ngā tau, koia hoki i whakawhanakehia e ia i ōna pūkenga ake. Ko te pai o te mahi ki konei ki, e rahi, rahi ngā mea pai. Ko tētahi mea, ko te mahi mō te iwi. Ko tēnei te mea nunui ki ahau, ina hoki i tēnā wā, e hoa mā, i titi rawa atu nā Ahoarana o Rangitāne ki Manawatū. Ana mai i tēnā wā kua piki, kua piki, kua piki te iwi. Ko te kaitaki kōrero i te wāhanga i ngā ahiahi a Pita Haami, he kaiwhakatangi puoro ia, he nui ana mōhiotanga ki te whakaputa, ki te wāwāhi hoki i ngā momo rīpene E hīkaka ana ia ki te whakapiki tonu i ana pūkenga. Now I've always been kind of a a musical guy, music teacher over there, so um I've always wanted to promote um local talent, we've got a lot of local talent here in Te Papaioea, um especially hip hop and R and B as well, so

Ka kaha tonu a Kiori FM ki te whakatupu i tōna raukaha me tētahi aronga nui ki tētahi kohinga whakaaturanga e aro atu ana ki ngā kaumātua o Rangitāne, Te Mihemi, Te Reo o Te Uru.
E te wānau a Rangitāne o tērā o tātou nei reo irirangi, me te mahara anō rā ko koutou tētehi o ngā reo irirangi e taunaki ana, e tino tautoko ake ana i te reo o te uru, tēnā koutou e te wānau o reira. Tēnei wānau, otīa noa ianei o ngā kaipāpāo e te iwi, tatū anō rā ki a Kema Ēmi, koia hoki tētehi o ngā kaipāpāo. ana o tēnei o ngā reo irirangi, ana ko rātou tērā, e whaiwhai āere ake ana i te ao o te matihiko kia ikoiko mai ai ko te uira ki roto i a rātou me ā rātou mahi. Nā, i roto i ngā tau ko au anō tētehi ko Mahi Tahi, ā, ki tēnei wānau, he wānau nui te pukenga. Ā, nui te pukenga, nui ngā pūmanawa, ā, kei roto i a rātou. Nā, ka nō mai ko te ao o te matihiko, anō, hei tāwarau ake, oti anō hei ikiiki, ana, i te, i te kounga, i te kounga o te pāpāota. Nō reira, ka kite ake rā tātou i roto i tērā o ngā pūrongo, ana, te kounga tēnei e waia nei, e waia nei, ana, e tēnei wānau o Te Reo Irirangi o Kiore FM Rangitāne. Nō reira, ka kitea ake rā tātou te nuei o ngā kai mahi o roto ana mai o tērā o ngā reo irirangi, ā, he nui ngā pukenga mai o te ao pāpāo, mai o te ao puoro, ā, mai o te ao uiui, a ērā āhuatanga katoa. Nā, ka noho mai tēnei hei korowai, te ao o te matihiko, hei korowai kia tino mārire te whakaputa. Nā koinei titi o ngā wainga i ēnei rā ka tika hoki e tātou mā ki wai atu ko ngā ua me ngā rau emi o tēnei ao ei whakakaa, ei whakamana, oti anō kia pūoro kau atu ana ko ngā kaupapa mā te iwi tonu o tērā takiwā. Nō reira, Rangitāne, whanaunga, ngā uri a Wātonga, tēnā koutou, ko Rauru Broughton tēnei e mīkau atu nei i tēnei wā. Bueno, mai te roe o Rangi Tane, ana ka oki komuri au, a Wakateraki te aere, i raro tonu i te taumaru roa o Ruape'u maunga, ana kei te awa tupua o Wanganui a kēnei o ngā pūrongo o te wai ake nei. Ana ko tōna kaupapa ko te unga tamariki. He wānanga e tū ana ana ki roto i te iwi nei o ngā iwi a pū nei o roto o Wanganui, a Ngāti Tuera rāua ko Ngāti Hinearoa. Otiia anō ko Parikino te ingoa o te marae, ana e whakaaringia ana i tētehi kaupapa ko te ingoa ko Tūmanawa, Tūmanawa, kia tū mai ai ko te manawa ora ana ki roto i ngā tamariki mokopuna. Ko te tino wainga o tēnei o ngā wānanga mataunga taitamariki, ana ki ako ai rātou ko te mātauranga Māori a kui mā koromā. Nā runga i tērā, anei te uri a Whanganui, a Eruera Rerekura me tēnei o ngā pūrongo.
E momo wānanga e are ake nei ki te marae o Parikino ki Te Awa Tupua. Ko Tū Manawa te ingoa o tēnei wānanga mō ngā tamariki nō te awa. Kei te ako rātou i ngā pūrākau me ngā mātauranga e pā ana ki tō rātou wanganuitanga. E āngai ana te pū o tēnei kaupapa wānanga ki te auora tinana,

that they maintain the ways of our tupuna, um, that they yeah, maintain um, the kōrero so that our future generation can embrace or endure in the richness of our of our ways. It goes back to mai te kāhui maunga ki Tangaroa. Ko au te awa ko te awa ko au. Ko tātou te awa ko te awa ko tātou.

Iriwiri Rerikura, Te Reo o te Uru.
Aono e tu e ina ma e tama ma a wakamauri tia ake a to ko to wale kore ona kuna te te kupu mi ai tu atu la ki e de o nga a tai tamariki e pakahi mai nei, e pūioio ake are ana i roto i ngā mahi tupuna, e ako ake ana nō ea mai rātou, e hāereere ana ki ngā whenua o ngā tupuna, ki te taha, ki roto tonu i te awa, a me ērā o ngā taikārangarangatanga. E nā, e noho hīkaka, e ngaro ake ana rā tātou i te wairua i iko i roto i a rātou, e iko mai ana ā, nā, ko te whakaaro nui o te ngākau nō roto ā tātou tamariki ana ki tō rātou whanganuitanga. Nō reira, koia tēnei ko te pūtake, ana, e okihoki ake nei ki te marae, e oki ake nei ki ngā kāinga tupuna, e oki ake nei ki roto tonu i ngā wānanga. Ā, e ari i te mea nō te pukapuka noa ēnei kōrero, e ara i te mea nō te roro iho noa ēnei kōrero, engari kei reira rātou ana kei roto tonu, ā, i te uma o tō rātou ware, arā, te ware o te awa, ana e rere mai nā, ko te awa o Whanganui. e tino kaupapa rātou nei, e tika ai ā tātou tamariki, ā taitamariki nei, te hoki ake i raro i te maru o ngā mātua, i raro i te maru o ngā kuia, o ngā taueke, oti anō ngā pāpā, ngā waeine, ā, e hoki ake ana i runga tonu i te tika o te haere, i runga tonu i te kotahi ātanga mai o ngā piringa me ngā kārangarangatanga mamaku. Koroto o tērā wā. Inō reira te awa tupu a Aotearoa Ngāti Tuera, Ngāti Umearo, tēnā koutou me ngā marae i tēnei wā o ngā awakatā, ngā tamariki, ā, kei te mōhio rā tātou kei konei tonu te ngārara nei a urutā, engari ko ngā wā e tāia ana, ā, ngā mahi pēnei e kaha ana, ā, te wānau, te waka piri, te waka kotahi, ā, he nui te hua. e nui te hua. Nō reira, tēnā mai rā koutou e tama wāhine mā, e tino e ngā mātua e ngā whanaunga, ā, o tērā pito o tātou o te uru, ana e uru atu nei i roto i ngā taonga tuku iho a ō tātou mātua. Me ngā mahi korikori anō hoki, āe, i ngā tamariki, he wā waka tahi. Nō reira, e te iwi e ko au tēnei ko Rowley Broughton, ā, e tataku atu nei i ngā kupu kōrero a te kupu o te uru i tēnei wā. Oianō, kia mau tonu tātou ki ngā ngaru, ki te tai, ki te iarere o te awa tupua, kei te awa tupua tēnei o ngā pūrongo te wai ake nei. Tērā tētehi ware, ko te ingoa te ware nei, ko te ware koa. Nā rā, ko tōna kaupapa, ko te koa atu, ko te tuku, ko te manaaki i ngā wana, i ngā tāngata e wai manaaki ana, e wai manaakia ana. Ana kei reira, kei tēnei ware, ētehi utauta, ētehi taputapu, ā, moenga nei, ā, ngā mea mō roto i te ware, tūru, ā, me ētehi atu rauemi hei manaaki ā, i te ūnga e hiahia ana. Nō reira, koia tēnei e kīa nei ko te wā inei, ā, kei Wanganui, ko tā Tōneingoa ko te koha sheds. Ko te koha Sheila ware rongonui ki roto i a Wanganui, rongonui mo tona ngakau aroha. Na runga i tera, me uri tatou ki te purongo mo te koha Sheila.
Ko te koha Shed e ware manaaki mo te onga rawakore, e ratonga mo te apori wānui, e ratonga koreutu, e ratonga e mahi ana i runga i te kaupapa aroa ki te tangata. Kua tekau mā rua tau tēnei kaupapa e āre ana. Hei tā te wā ine nei e whakaaere ana i te Koha Shed, i whānau mai te whare koha i roto i te ngākau whakaiti me te ngākau manaaki. So it was in a garage, we had little planks of wood on on tree stumps as our shelving and she said well it's in a shed and you're giving it so let's just call it the Koha Shed.

We are able to help a whole lot of people in Wanganui and make their circumstances just that little bit better and that's the reward, yeah, most rewarding thing. E tika ana te whakatauki, e a a te mea nui i te ao, māku e ki atu, e tangata, e tangata, e tangata, i Ruerererukura, te reo o te uru.
Tēnā rawa atu koutou e te ngākau nui, ā, e te ngākau nui tangata. Nā, ka tahi te kaupapa ko tēnei, he kaupapa ka mea, mea, he kaupapa pū rangatira rawa. Nā, e manaaki ana te tangata i te tangata, ā, i roto i te rauaroa tonu. I runga tonu i te tikanga o tēnei mea te koa. I runga tonu ana ko, ko tō ātera, i ara mai ai tō ngākau, i ara mai ai tō whakatūmanawa, i ara mai ai i te, uh, i te ate o te tangata, i te tuku, i te korowai i te tangata, uh, e ia i ana, i te tangata e kimi manaki ana, e kimi manaki ana. Nō reira, ana, ka nui rā te aroa ana o te reo o te uru, ana ki tēnei o ngā pūrongo, ki tēnei o ngā kaupapa. Iti anō ki a koutou ngā ringaringa, ngā waewae, ngā pou o tēnei wāre. Tēnā koutou, ko koutou ngā pou. Ki te kore mō koutou, ā, we anō e kore hoki tēnei wāre e tū. Ki te kore mō tō koutou whakaaro nui, Ā, ki te kore mō tō koutou puku mahi, ā, me ngā uatanga, ā, katoa pērā, ana e kore rā tēnei ware e tū. Nō reira e ngā pou, e ngā wāhanga nui o te ware nei, ā, te ware ko ana i tēnā koutou. Ā, me te mea anō, ā, e rongo ake ana rā tātou, e are i te mea ko te tuku, ā, taputapu noio, ki ngā tāngata e ti anō, ko te wāngai atu hoki ki te kai a ngērā āhuatanga katoa, mauri ora ki a koutou. Mauri ora ki a koutou e mahi nei i runga i te manaaki, i raro tonu i te maru o te manaaki, i raro hoki i te maru o te koreutu. kua noho mai rā ko koutou, ā, he tino tāngata koutou. Koinei, ā, koinei kē ngā mahi, mahi rangatira rawa a te tangata. Ā, ueno, ehara ko ngā mahi o mua, he rangatiratanga tō mua, engari he rangatiratanga, tanga hoki nui ake, ā, tō te hunga e mahi ana, ā, e muri nāna, e tautoko ake ana i ngā wānau katoa. Nō reira, e kore e mimiti ngā mihi, ngā, e kore hoki e pau ngā mihi ki a koutou, mauri ora, mauri ora, mauri ora ki a koutou. Bueno, nā runga i tērā e te iwi, ko te kupu o te uru tonu tēnei pāpāho atu ana, i raro i te maru o ngā reo irirangi e toru, te korimako o Taranaki, te reo irirangi o Whanganui, tae anō ki te reo irirangi o Rangitāne, ki tō FM. Ko au tēnei ko Rauru Broughton, ā, e tata pū ake nei i ngā kupu nei, i ngā kōrero nei. Te take e pakakata nei au i te mea, mīharo katoa ngā pūrongo katoa kua puta, ā, engari ko te pūrongo e wai ake nei, ko te pūrongo o Whakamutunga Oki, ā, mō tēnei wā, nana, ā, he mātanga reo Ko te reo tonu te kaupapa, ko te reo tēti o aku tino kaingākaunui atu ana au ki te reo, he tānga manawa nōku ki te reo tonu. Nō reira, ko te pūrongo e wai ake nei ko Zeb Nicklin, he kaiako reo Māori, he tangata i tīmata mai i te kore reo, Ā, ka koe, ā, ka whakahungua a ia ki te reo, nā wai ā, ka noho mai ko ia e whai whakaako i tō tātou reo kia ora tonu tō tātou reo mō te āki tonu atu. Nō reira, anei te kōrero, anei te pūrongo e wai ake nei.
Ko Zeb Nicklin tētahi kaiako reo Māori ki te Kura Kāreti o Awatapu ki konei ki Te Papa-i-ōia. Ko tana kōrero ki a mātou o te reo o te uru, kia piki ake ki te 100 paeheneti o Ngai Māori ka taea te korero Māori. Ko te whai ake nei ko te rōnga atu o ngā kōrero. He tawhiti te haere mā tēnei mātanga reo Māori, heoi mā Zeb Nicklin he huarahi nui whakaharahara tonu. Ā, kia pakari tonu, kia pakari tonu, nē, ā, kia hīkoi i roto i te Tiriti ka rongu i te reo e rere ana, ā, koira te wawata nui, nē. Ka tīmata ake tana hīkoi ako i te reo i te kura waenga, otirā, nō te kura tuatahi kē te ōrokahanga tōnga iho o te kākano ki roto i a ia kia whai ia i tana ao Māori, otirā, tana reo Māori, ka rere mai te kōtuku rerenga tahi, arā, te tangata nei a Blackie Tohiaariki. Otirā, ka tae mai tēnei tangata ki tō mātou kura, ā, ka tino pai ahau ki te ao Māori, nō reira, ka tino uru au i ngā akoranga, ā, nāna i ako mai ki a mātou ngā tama. Otirā, ka haere te wā, ka haere te wā, ka tūtaki anō au ki te tangata nei, ā, I au ka haere ki te whare wānanga, ka tutaki atu anō, ā, ko ia te te aku kaiako. Ka tīmata ake tōna ako reo rua i te tau 91, i te orookahanga tīmatanga ake o ngā kaupapa ako reo rua, tā te reo ruatanga whakamahuki, haurua reo Pākehā, haurua reo Māori. I au ka tae atu ki te whare wānanga, Karea i hiahia kia tu kaiako, i uru noa au na te mea i rongo au koira tetahi kaupapa rumaki mo te toru tau, koira taku hiahia kia kia arero rua kia whai au i te reo Maori. I te tau 2005 ka whakapōtae a Nicklin hei kaiako mo roto i ngā Kura Kaupapa Māori Heoi anō, i whai i te ara o te kaiako reo Māori ki roto i te kura tuarua ki te Kāreti o Hato Paora. Ka waru ana tau hei kaiako i reira, he nui ana akomanga, tētahi ko ngā mea e pihipihi tonu ana, ā, tae ake ki ngā raukura ka puta i te Kura Kaupapa Māori. Ā, he pānga nui tō Te Mataurutā ki te ao Māori whānui tonu, otirā Mō te tae ki te reo, i roto, i roto i te wiki o te reo, ka taea anō, ka pau ake nei, ka tino kite i te pakari haeretanga o te reo, ā, i roto i te tino whānuitanga o te motu. Pākehā mai, Hainamana mai, ahakoa nō hea kei te tahuri mai ki te ako i te reo, Ko te whakature i te reo Māori i ngā kura hei Pai Mataara, otirā, me rite tonu mō taua wā, kei riro ko te kāta kei mua kē e haere ana i te hōiho. Ko te whai kia tokomaha ake ngā kaiako whai tohu pakari ana i te reo e oti ai te hiahia nui e tipu haere nei, te mihemi te reo o te uru.
Ka kī ake a Weno rā, Ā, kei taku rangatira e Zed tēnā rawa atu koe. Ā, he tangata ka aha koe ki te whai, ā, ki te rapu, ā, ki te whakaako, ā, i tō tātou reo. Mai i te korekore, ā tae noa mai rā, ā, ki tēnei taumata, ā, kai whakaako e tau nei koe i tēnei wā. Nō reira tēnei au te mihi ake nei, Ā, kei pō, kei whakaaro rā te tangata e āu e mau nei taku pōtae i tēnei wā, ā, tā te mea, ā, tērā hoki tētehi ka atu mihi o te ao, ā, mā te tango pōtae ka mihi atu. Nō reira koinei au ka pau i taku pōtae, ka tangohia, ka mihi atu au ki a koe, Zeb, otirā anō ko koe tētehi o ngā kaihoe o tō tātou waka, te waka o te reo Māori. Ko koe rā tērā e whakapau kaha nui nei, e whakapau kaha nui nei. ā, kia ora mai te reo i roto i a koe, ā, i roto i tō kāhui, i roto i ō tauira, nāwai pai, ka noho mai rā tēraka hei oranga mō te reo, mō te āke, āke tonu nei. Nō reira, koira hoki a au, a koinei hoki a au, a e mihi kawa ki ana, ki a koe me o mai, oti ano tau nga wakamana i to tatou reo, tuku i to tatou reo, korero i to tatou reo, a wahanga i to tatou reo, tenei au te mihi ake nei ki a koutou. Te pai hoki o tera o nga purongo e tatai ma, oe ano ra, ki nga kai tuku korero mai, ki a koutou i toa toa mai a koutou korero mo ia te purongo, ia te purongo, kei konei au e mihi ana. Tēnā koutou. Ko te painga o tēnā, ko tēnei. Koinei pē ētehi o ngā pūrongo e kore pea e rāngona e te ao. Koinei, koinei ētehi o ngā, o ngā pūrongo e kore pea me e rāngona, e kitea, a, e te nunui, e te manomano tāngata. Ana, e kōrero nō ngā au kāinga o te uru nei. Taranaki tēnā. Wanganui tēnā, ngā wāhanga o Rangitāne tēnā. Nō reira, koinei ā koutou, ā tātou kōrero. Mai tēnā pito, tēnā pito o te uru nei. Nō reira, koutou i whakauru kōrero mai, i uru ora ai a te reo o te uru, tēnā rawa atu koutou. Oti anō rā, nā runga i tērā, tērā ngā kōrero o tēnei wiki, he wiki anō te haere ake nei, he pūrongo anō ka puta rere tino i a koutou. Nō reira, e te māngai pāho tēnei rā, ā, ko, me mau au taku pōtae anō, wai nō rā, me tango ia, me taku mihi anō rā ki te māngai pāho, tēnā rawa atu koutou i tuku mai ai ko ngā raukura ki rere, ki tere, ai te manu nei. Bueno, kuraʻi māku e te iwi ē, ki runga, ki raro, ki waʻo, ki roto, rire, rire au, mai mātou. Ko te reo te take.